U kelli telespettatriċi li vera ħolqitli kurzita il għaliex din kienet kerer, kienet kerer f'perjodu ta' snin, eh, għal seba' snin, kienet tuħu eh, allowance ta' xi u 10 euro ma nisbaljax. Issa waslet tal-pensjoni u sabet li dawn is-seba' snin huma nieqsa mill-parti, mill-gap tal-pensjoni tagħha. Eżatt, eżattament.
Bonġu. Nawguralkom kollha. Fil-verità, il-carers allowances u l-increase carers allowance kif nafu għallum nafuhom wara riforma li daħlet fl-2017, ġviri kważi kważi sitt snin ilu. Storikament, Kienet teżisti l-pensjoni tal-wens u kienet teżisti dik li ngħidu la social assistance carers li dawn ġew abolished u imbagħad daħlet ir-riforma tal-carers tal-allowances għal carers. Fil-verità, eħe, kien hemm perjodu fejn il-persuni Qabel qabel il-riforma qabel l-2017 u anka qabel l-2013, il-persuni li kienu jieħdu l-pensjoni tal-wens kienu xi periodi minnhom kienu jieħdu l-kreditu tal-bolla. Iġifiri, waqt li tkun qed tirċievi l-pensjoni tal-wens, Kont tieħu il-gvern, kreditu tal-bolla jfisser il-gvern ikun qed iħallaslek il-bolla għal dak il-perjodu li tkun qed tirċievi dik it-tip ta' pensjoni tal-wens, għax hekk konna nsejħula dak iż-żmien. Is-social assistance carers l-istess, imma kien hemm żmien qabel l-2011 illi il-kreditu tal-bolla ma konċ eh, daw il-persuni li kienu jirċivu dawn it-tip ta' pensjoni tal-wens jew social assistance carers Ma kontx tieħu kreditu tal-bolla tagħhom waqt li tkun qed tirċievi l-pensjoni tal-wens jew is-social assistance carers. Jista' jkun hemm kien hemm każijiet li iva, f'ċertu perjodu ħadu dak il-kreditu tal-bolla u għalhekk jiena tlabtek l-ID card tal-persuna sabiex inkun nista' niċċekkja għal liema perjodu kien. Imma meta daħlet ir-riforma fl-2017 da kollu ħadna ħsiebu. Ir-riforma irriplejsjat, ġifiri l-carers allowance u l-increase carers allowance irriplejsjaw il-pensjoni tal-wens u rriplejsjaw is-social assistance carers. Qabel per eżempju l-pensjoni tal-wens kienet titħallas biss meta carer ikun qed jieħu ħsieb persuna pazjent li jiġi minnu, relative, imma jrid ikun bedridden jew wheelchair bound biss. Fil-verità, kull ma kellna ftit persuni, persuni joħduha din it-tip ta' pensjoni tal-wens. Allura, ir-riforma, ir-riformat dan ukoll. U l-increase carers allowance daħlet sabiex tkun qiegħda tirrigwardja pazjenti li huma ta' high dependency, dipendenza għolja. Il-carers allowance daħlet sabiex il-carer ikun jista' jieħu pagament talli jkun qed jieħu ħsieb pazjent, relative ukoll u li jgħixu taħt l-istess saqaf imma jkollu dipendenza medja. Fil-verità, dawn dawn il il-pazjent jiġi assessjat medikament fuq dak li ngħidulu Barthel Index jew inkella Mini Mental State Examination. U minn dawk iż-żewġ questionnaires mediċi, Il-Bord Multidixxiplinarju, għax tajjeb illi ngħidu illi l-Bord Multidixxiplinarju imur jagħmel viżita għand il-persuna, jiġifieri għand il-carer u għand il-pazjent, toħroġ jekk il-persuna, il-pazjent, huwiex ta' dipendenza għolja jew inkella huwiex ta' dipendenza medja. U minn hemmhekk 'il quddiem bdew jiżdiedu l-benefiċjarji ta' dawn iż-żewġ allowances li qegħdin ngħidu rriplejsjaw il-pensjoni tal-wens u s-social assistance carers. F'dak il-każ, wara l-viżita, dawn iż-żewġ allowances fe qabel kienu means tested illum il-ġurnata daw l-allowances mhumiex means tested, assolutament mem lebda element ta' means test fuqhom. Kif kif iżur il-multidisciplinary board, il-board multidisciplinarju lill-pazjent u lill-kerek f'dik id-dar fejn ikunu qegħdin jgħixu u jissottomettu dan, anzi jamministraw dan il-Bartell Index jew il-Miniment in State Examination, hemmhekk imbagħad il-każ jerġa' jiġi lura d-dipartiment u d-dipartiment taħallas jew le skont x'jgħidlu l-bord multidixxiplinarju. Tajjeb illi ngħidu illi permezz ta' din ir-riforma żdiedu ħafna il-beneficjarji. Illum qegħdin ngħidu mhux design jew mija, illum qegħdin ngħidu aktar minn elf ruħ qegħdin jirċievu dawn it-tip ta' allowances. li jippermettew li aktar anzjani jgħixu fil-komunità fl-istess ħin minħabba li hemm carers li qegħdin li huma relatives tagħhom li qegħdin jieħdu ħsiebhom. Tajjeb ngħidu wkoll illi kull min ikun qed jirċievi l-allowance għal carers jew jew l-increased carers allowance, jekk jissodisfaw ċertu average ta', ta kontribuzzjonijiet, jibdew jirċievu il-kreditu tal-bolla wkoll, jibdew jirċievu l-kreditu tal-bolla wkoll. Sal-2022 rrid tissodisfa average ta' 20 kontribuzzjoni waqt il-ħajja lavorattiva tiegħek sabiex tieħu il-kreditu tal-bolla, l-bolla jħallas ilek il-gvern, imma minn dis-sena permezz ta' budget measure dak l-average ta' 20 niżel għal 15. Jiġifieri aktar nies se jkunu qegħdin jieħdu dik li ngħidulha l-bolla titħallaslek mill-gvern. Barra minn hekk, barra minn hekk, li ġara huwa illi permess ta' miżura l-2023, miżura tal-budget, anka minn ma jissodisfax l-average ta' 15, xorta sa jkollu massimu ta' erba snin kreditu tal-bolla sabiex sabiex ma jitnaqsulux meta jasal għal pensjoni. Mela, fil-kas ta' din is-sinjura li bat li għamlet kuntat miegħi fil-fatt, hija għadha għadha taħdem. Għalissa għadha taħdem. X'jiġri f'każ li se jkollha daw seba' snin nieqsa, tkun tista' tħares lura u tħallasom? Prosit, mela, illum il-ġurnata permezz ta' budget measures suċċessivi, meta persuna tilħaq l-età ta' 59 sena, tkun tista' tħallas il-bolol sa massimu ta' ħames snin blura jekk tkun qed taħdem ta' 59 sena. Jekk tkun persuna bl-invalidità kif tilħaq l-età ta' 59 sena ukoll tista' titlob li tħallas sa massimu ta' ħames snin blura bħala kontribuzzjonijiet. Minn din is-sena, kull min ikun qiegħed fuq il-carers allowance jew l-increase carers allowance kif jilħaq id-59 sena jista' jitlob li jħallas ukoll sa massimu ta' ħames snin kontribuzzjonijiet. Ok, da dejjem isir. Eżattament, da dejjem isir sabiex il-persuna tkun tista' tinvesti fil-pensjoni futura tagħha. Tajjeb, e, ek nispera li rispondejna anke din is-sinjura, ħanibdew nduru l-SMS li rċevejna li kienu ħafna, nfakkarkom meta tibatu SMS ibatu anke n-numru tal-karta tal-identità biex inkunu nistgħu niġu b'risposta definittiva xaħat għalinna Jekk tidħol tgħix f'home tal-irtirar, titlifhom il-benefiċċji tas-Senior Citizens Grant, jiġifieri dawk id-dħul ta' 300 ewro, tawna n-numru tal-karta tal-identità, ehm, ħanaraw xħajja Ħanfisser daqsxejn is-Senior Citizens Grant u kif ukoll id-Deficiency Contributory Bonus għax jista' jkun hemm nies ambaga li igerfxuhom. Iva. Is-Senior Citizens Grant tirċevija hekk kif talħaq l-età ta' 75 sena. Ħallas bolla u ma ħallasx. Jiġifieri dik ħaqqielu kulħadd kull min jilħaq l-età ta' 75 sena. Iżda jekk inti tkun qiegħed f'ħom tal-gvern, hemmhekk is-senior citizens grant ma titħallas. Kull min qiegħed jgħix fil-komunità u kull min qiegħed jgħix f'ħom li jħallasa u personali. Hemmhekk titħallas il-300 euro hekk kif il-persuna tilħaq il-75 sena. Kif il-persuna tilħaq 80 sena dawk il-300 euro jitrasformaw 400 euro. Issa ħandur fuq id-deficiency contributory bonus. Id-deficiency contributory bonus huwa dak il-bonus li jitħallas lil dawk il-persuni li għandhom bolo l-imħalsin ikunu laħqu l-età pensjonabli tagħhom iżda ma bil-bolol li għandhom imħalsin m'għandhomx biżejjed biex jieħdu il-pensjoni tal-bolla li titħallas kull erba' ġimgħat. F'dak il-każ kull min għandu bejn sena u ħames snin kontribuzzjonijiet jitħallas minn dis-sena 450 u kull min u kull min eh, għandu iktar minn ħames snin imħallsin bħala bolol. Iżda xorta ma ġiex eliġibbli għal pensjoni li titħallas kull erba' ġimgħat, hemmhekk jitħallas 550.

Jekk m'għandix ovvjament 10 snin kontribuzzjoni timħallsin, mhux se jkollha dritt għal pensjoni kontributorja li titħallas kull erba' ġimgħat. Imma qed tgħid li ħadd ilħaq l-64 sena f'April li ġej. Laħat ilħaq l-64 sena f'April li ġej minħabba li twildet fl-1959 dik hija l-età pensjonabbli ah, tagħha. Id-dipartiment se jkun qed jaħdmilha mingħajr m'għandha għalfejn tapplika xejn. Dak li għadni kemm fis-sir ftit ilu. id-Deficiency Contributory Bonus. Il-bonus għal dawk li jħallsu bolol imma xorta ma jiġux eliġibbli għal pensjoni. F'dak il-każ, is-sinjura se tieħu prorata tagħha u kif hekk kalkulajt jiena ħadd jieħu bew wieħed wieħor 335 euro eh, minħabba illi ħadd ilħaq leta 64 sena f'April. Dak ħadd irċevih ftit wara li tilħaq leta pensjonabbli tagħha, leta 64 sena, u mbagħad mis-sena d-dieħla L-450 tibda tirċivihom sħaħ, sakemm ma jkunx hemm żidiet bis-saħħa ta' budget ieħor. Jgħidilna sur Cremona se tieħu l-prorata f'dan. Se tieħu prorata din is-sena u kif ikkalkolajt ta' malajr jiena ħad tkun qed tieħu xi 335 euro. Xi ħadd ieħor tista' plis tajdu li ta' 65 sena eh, kemm huwa it-top up ta' 65 sena t-top up Eh, bil-kem qiegħed bi 17 jew bi 23 fil-mija? Mela, il-tweġibi hija bi 23 fil-mija u hawnhekk. Eh, mela, u ħanfissira fil-verità ekku. Mela, aħna nafu illi hemm snin differenti skont l-età pensjonabbli tal-persuna. Ġifieri kull min twilet wara l-età wara s-sena 1962 wara 1962 l-età pensjonabbli tagħhom hija

sa meta tilħaq l-età ta' 61 sena, imma l-età pensjonabbli tiegħek hija 62 sena, hemmhekk tista' tieqaf taħdem ta' 61 sena u tieħu l-pensjoni. Imma tista' tibqa' għaddej taħdem u ta' 62 sena u ma tiħux il-pensjoni, ta' 62 sena tista' tapplika l-pensjoni u tibqa' taħdem. F'dak il-każ, tiżdiedlek.
Jekk inti se tieqaf u tuħu l-pensjoni, ma tistax tibqa' ma tistax tibqa' taħdem sakemm tilħaq l-età pensjonabbli tiegħek. Jiġifieri jekk l-età pensjonabbli tiegħek hija 65 sena u tieqaf ta' 61 hemmhekk bejn 61 u 65 sena ma tistax taħdem. Tieħu l-pensjoni. Tieħu l-pensjoni, tieħu l-pensjoni. Imma jekk persuna għandha biżejjed kontribuzzjoni timħallsin Ġifiri, jew għandha 35 sena bollu l-imħarsin, jew għandha 40 sena bollu l-imħarsin skont is-sena li twidet, jew 41 sena bollu l-imħarsin. U tiddeċidi li tiddeċidi li ma taqafx ta' 61 sena u tibqa' taħdem. U l-età pensjonabbli tagħha hija 65 sena. F'dak il-każ, il-pensjoni tal-persuna tiżdied bi 23%. Jekk tiddeċidi li tieqaf ta' 62 tiżdied b'5%, Jekk tiddeċiedi li tieqaf ta' 63 tiżdied b'għaxra fil-mija, jekk tiddeċiedi li tieqaf ta' 64 sena tiżdied b'16.5 fil-mija. F'dak il-każ, jekk imbagħad tiddeċiedi li tieqaf ta' 65 sena, il-pensjoni tiżdiedlek bi 23 fil-mija. Dik it-top up jiġifieri.
Eżatt, dik hija dik hija t-top up li qed jirreferi s-sinjur jew is-sinjura. Okay. Xi ħadd ieħor jien rtirajt ta' 63 u ta' 62 bdejt nirċievi il-pensjoni wkoll.

Fil-verità ċċekkjajna l-pensjoni qed jirċievi l-pensjoni kif suppost il-massimu ta' żewġ terzi inkluż il-5%. Il-5% hija ferrata. Meta ngħidu l-5% tkun inkluża ferrata, ħanati eżempju li jifimni kulħadd. Jekk inti tkun ħaqqek mit-tewro,

Mela, l-aħħar SMS għax qed jgħidu nasarilna l-ħin 50617000 jekk intom tixtuqu li tagħmlu kuntatt magħna, nieħdu gost nisimgħu minn għandkom dejjem infakkarkom ibatu n-numru tal-karta tal-identità kif qed jiġri u forsi nnotajtu George qed jagħti risposta definittiva lil dawn is-sinjuri l għaliex kollha batulna n-numru tal-SMS. Xatt qalilna used to be employed with the Education Department and my last pension was

ta' 5%, 10%, 16.5% jew 23% minħabba li għażlet li tieqaf taħdem ta' 61 sena u allura minkejja li kellha biżejjed bolol ma baqax taħdem. Minħabba li ma baqax taħdem ma jistax ikollha ehm, il-percentage increase għax aħna kna fuqha internament, il-percentage increase fil-pensjoni. Fil-verità jqaltilna their teachers who worked less years than me receive a higher pension. Imma jista' jkun dawk it-teachers li qed tirreferi għalihom il-sħaba baqgħu jaħdu sa baqgħu jaħdmu sa 62, sa 63, sa 64 jew sa 65. U allura hemmhekk ikun hemm iż-żieda fil-persentaġġ minħabba li jkunu baqgħu jaħdmu u kellhom biżejjed bolo li mħallsin sa l-età ta' 61. Dik tagħmel id-differenza.
Dik tagħmel id-differenza.
Importanti li niċċekkjaw li kollna l-bolol kollha skont l-età naturalment anki. Fuq il-pensjoni tat-teżor il-biċċa l-aħħar biċċa ta' iva. mistoqsija li għamlet qegħdin jiċċekkjawla min-naħa tal-sezzjoni konċernata u se jkunu qegħdin jiċċekkja e, ikellmuha f'dak ir-rigward. Ħalli jgħidula għal xiex ma kienx ħaqqa. Tajjeb, e, wasalna biex nikkonkludu qed jgħidu li sarinna l-ħin l-aħħar SMS. Xaħat għalinna jien nixtieq inbih garax u qed nibża li jaqtaw li xi ħaġa mill-pensjoni. Jien ma nieħux tal-mart, nieħu supplementari. Twildet fis-61. Mela, il-koppja jirċievu pensjoni tal-bolla Tajjeb illi niddistingwu illi l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jħallas dawk li huma benefiċċji, pensjonijiet, assistenzi li jitħallsu skont il-bolol li għandek imħallsin, imbagħad hemm dawk il-benefiċċji assistenzi u pensjonijiet illi jitħallsu lil min hu vulnerabbli u f'ħajtu ma setax iħallas il-bolol. Dawn it-tieni parti li qed ngħid Dawk bil-fors li tissodisfa means test. Fil-kas ta' sinjuri, billi jirċivu pensjoni u ħarsu l-bolla għalija, jistaw bibijaw il-garax u mħajkollhom lebda problema fil-pensjoni tagħhom. Kull min imma jkun qed jieħu means tested benefit, ġifieri għajnuna soċjali jew inkella pensjoni ta' relief, ħalli jifimni kulħadd, hemmhekk trid tissodisfa l-means test Jekk inti single sa 14,000 euro kapital, jekk koppja sa 23,300 bħala kapital. Jekk imbagħad ikollok xi proprjetà oħra apparti li l-proprjetà li tgħix fiha li tkun għandek jew inkella tkun sa tbieħha hemmhekk kapaċi dak il-kapital tiegħek jikber u allura ma jkunx għadek ħaqqek li titħallas lajnuna soċjali jew l-age pension mhux kontributorja. U hemmhekk fissirna wkoll anki xi tfisser meta jkollok pensjoni li tkun tal-bolla eh, ta' dritt tal-persuna x'tkun ħalset il-bolla jew inkella pensjoni illi toħodha minħabba naturalment anki. Safety net eh, tal-pajjiż.
Ekku, ekku.
Telespettaturi tani kikunu jishtuq jkunu jafu aktar 5061700. Ġorġ ikun maħna kull ġima u għallura nerġaw nil-taqaw miegħu bħal minn tim. Ġorġ, grazzi mill-qalb tal-paċenzja li tieħdu bina u bit-telespettaturi Grazzi li għaliex qed nagħtu tal-opportunità. servizz. Grazzi, Angela, grazzi. grazzi. Aħna ftit tarif pubbliċitarju, notar qiegħed magħna allura ħanibdew nitkellmu dwar xogħol notarili.